Wel, wythnos hyn, mae Yasmin... Helo! ...wedi ymuno fi. Ti'n iawn, Yas? Ydw, ti'n oce? Okay? Ydw. Yasmin yw un o ffrindiau fi o'r gwaith, a hi yw'r um, beauty expert hwnna'n Gymraeg. Um, Arbenigwr harddwch. Na beth yw Yasmin, arbenigwr harddwch. A wthnos dwetha, nes i weithio chi beth yw'n andduned blwyddyn newydd i, sef tyfu rein, ma' nhw'n afiach nag 'yn nhw Yas. Ydyn, ma' nhw'n disgusting. Afiach, fi'n gwbod, fi'n gwbod. So, ma' Yasmin yn mynd i sorto nhw mas heddi, a ma' nhw'n mynd i roi cwpwl o tips i ni, a i chi gytre, ar sut i dyfu'ch gwyneb chi. A jyst i gweud, fi ddim yn cnoi nhw. Fel o le'n i'n gweud wrth stwetha. Don't worry Yaz, ni'n gwybod bo ti. So Yaz, be sy 'da ni heddi? Reit, so ma'r gwinedd, os ti'n cael ei wneud mewn fel salon a pethe, ma' nhw'n rili drud. Os ti'n cael ei wneud pob pythefnos, ma' fe tua 30 punt. O'n i arfer wneud e, a ma' jyst yn striwo'r gwinedd. So ti'n wneud e bob... O'n i arfer mynd pob pythefnos, a o'n i'n cael nhw 'di wneud. A oedd e jyst ridicl- o'n i'n sgin. O'n i'n un student so oedd dim ots 'da fi o'n i jyst gwario arian. Nawr bach yn henach fi jyst... Synhwyrol nawr ti as. Synhwyrol ydw. So o'n i'n meddwl be' gallai neud i ca'l nw'n neis achos ma' rai fi fel rai Leri wel dim mor wael â fi rai Leri. Sdim rai neb mor wael â rai fi. Ond o'n nw'n jyst yn o'n i o'n i yn cynoed efo tymed fach a o'n nw jyst ddim yn tyfu a o'n nw 'di myn' yn rili rili ysgafn so pan o'n i'n roi

Wel wel o'n i'n newid n'w tua unwaith yr wthnos. Ie. So fel pum punt yr wthnos sy'n well ond dal bach yn steep. So beth nes i penderfynu neud yw ar ebay prynu fel ma' bags 'da fi fan 'yn so ma' b- ti ca'l llwyth o bags gyda rife arnyn n'w so ma' 'da fi deg bag gyda... Pam y rife ar y bags? Sizes gwahanol. Reit iawn. O'r gwinedd. A ges i'r pecyn i gyd a glud am Pum punt. A ma' nw- fi 'di ca'l reina ers mis Medi a ma' nw- fi dal wel 'dy fi ll- ma' 'dy fi bags yn y bag on' 'dy fi llwyth ar ôl on' ma' rein yn rai sy myn' i ffito Leri fi'n meddwl. So ie. Bargen! A wedyn fi'n torri nw lawr fi'n ffeilo nw a fi'n peintio nw. Reit so ti myn' i ddangos i fi fel i neud e? Ydw. Reit. Barod? Ma' rai' fi roi rybudd gynta. Ie. Rybudd am ddwylo... Warning. ...afiach. Rybudd. Iawn? Mae'r glud mor, mor gryf, reit. So, bydda i'n torri hwnna nawr, oce? Bydda i'n gallu golchi llestri gyda'r win yr hyn? Yes, fi'n mynd i wneud nhw rili fach. Iawn, oce. Oce, ond mae'r glud mor gryf, reit, weithiau fi yn, os ti'n cael e ar crôn ti, ti'n styc. Beth? Ie, fi 'di cael e ar gwefus fi unwaith, a rhaid fi roi

Pobol y cwm. Fi'n gwylio Hollyoaks. Byw celwydd. Byw celwydd. A gwaith cartre nôl. Odi. Ie. Ma' nw mewn ysgol newydd ydyn nw rŵan. Ydi. So exciting ma' hwnna'n. Dwli ar gwaith cartre. Be' ddigwyddodd i'r prifathro? Nath e farw. O ie do. T'o' be' nes i ddim gweld y bennod ola o'r gyfres dwetha. O o'dd e'n rili dda. Sy bach rhy emotional yn nos yma o'n i'n meddwl alla i ddim swan. O ei! So ma' nw'n itha hir ar hyn o bryd reit? Oni moyn nhw ca'l nhw'n wel lot fwy fyr i yy Leri achos ma' raid i hi gweithio ma' raid i ga'l llestri. O! Fi yn myn' i torri gwinedd hi lawr nawr so na gyd sy isie neud yw fel fi 'di neud fan 'yn nawr ti jyst yn chopo

ond chi'n rhoi amser i m- i neud pethe fel myn' mas ca'l bwyd a pethe fela chi'n ca'l amser i myn' i'r gym wel ma' hwn yn bwysig efyd. A ti? Ca'l dwylo pert fel 'yn? Helo. O! Yr ail got mlan nawr dyma'r ail got. Gwyrdd fi nawr sut i sychu eto jyst bo ni'n cofio. Reit jyst gadel nhw jyst ti- dim twtsio dim byd ma' nhw myn' yn... Ffela? Fi jyst fel 'yn weithe. Ca'l yr aer ato nhw. Ynde wel diolch Yasmin. Dim problem o gwbwl. Diolch am ymuno â fi heddi. Yym. Reit wel diolch yn fawr Yasmin. Bydda i'n ôl wthnos nesa gyda cwpwl o dips i chi am sut i gadw'ch crôn chi i edrych yn ifanc gyda stwff o'r fridge. O! Oh. Fi'n gwybod. Byddai'n bit o fe. okay, ta-ra! Ta-ra! Ta-ra!